Mae Robin Phillips yn ffermio yn Eglwys Wrw ac mae o wedi colli defaid ar fwy nag un achlysur. I ni'n pescu ŵyn mas byti lle ar gwanydd ffermydd o man inni i Tŷ Ddewi i Aberteifi a wedd uh, ffarmwr yn ffono lan a gweud bod uh, doi o'n wedi cael ei ladd ddeg yna. A wedd ddim yn gwybod uh, da beth na siwt na, na ddim byd. So ethon ni draw i weld a wedd yn edrych fel sy'n nhw wedi cael ei cafflo rhwng i gwddge a wna'n cornel y car. A o'r un wen i gyd yn edrych yn, yn spwct iawn. A ath y milfeddyg i, i wneud cardinad arno nhw, a wedodd e bod uh, mwy na thebyg to cwn wedi bod yn lladd nhw. A wedyn beth fydde gwerth yr ŵyn yna i chi? Achos mae ŵyn nawr wedi cynyddu'n ei gwerth yn sylweddol, nid nhw? Bydde, gallai reina, reina gallu ladd y dwrnod ni, mae nhw unrhyw beth o 85 i 95 pint y pen. Mae Wyn Jones yn ffarmwr lleol arall sydd wedi cael problemau. Gaethon ni un achos llynedd, y ci um, cyfagos o'r pentre, dod mewn i ganol defyd, lladd, mynd o yna. A wedyn, da chi'n just ffindio dafad wedi trigo, chi'n meddwl, wel, ci oedd wedi wneud o, ond yeah. da chi'n gallu gweld dim, dim hôl o'r ci. Mm. A wedyn, mae'r ci'n yn ôl to, falle mewn wythnos ar ôl ni, wneud rhywun peth to. A, ond yn diwedd, mi gwrsiodd o'r defyd allan i'r hewl, a wylodd rwy'n y ci yn neud o ar yr hewl. A oedd y tystiolaeth da ni wedyn, a wnaethon ni at y perchynog a mi wedodd e, oedd da gem dewis un ond uh, cyfaddef bod i gif e wedi wneud o. Yn ystod yr wythnosau dwytha, mae Heddlu Dyfed Powys wedi derbyn nifer o alwadau am gŵn yn poeni defaid. Ni wedi cael tipyn bach leni, ffarm lan yn Tylwch ger uh, uh, Llenedloes yn Powys le gath um, uh, 35 o defaid i um, corneli mewn ca uh, da cwn dros nos um, a wedi uh, boddi, a wedi mogi un yn, yn, yn, yn, yn y nant oedd yn mynd, mynd trwy'r um, cornel y ca. Wedyn um, yn arall yn de Ceredigion le gath dau gi seithi gan, gan ffarmwr yn y bore pam dalodd e'r ci wrthi yn, yn um, chaso a, a, a roi nhw wedi i'r defed. A hefyd bydd un dim eisiau yn ôl yn, um, yn, yn Sir le gath, le gath dau gi arall i seithi um, wedi cael ei dala yn, yn, yn, yn ei difrod gyda'r defed. Be ydy hawliau'r ffarmwr yn yr achosion yma felly? Mae hawl unrhyw ffarmwr neu rywun sy'n gyfrifoldeb am, am y defed, um, bod nhw'n gweld cwn yn, uh, yn, yn cwrso defed neu yn um, lladd nhw, um, mae hawl yn y seithi nhw. Um, ond mae rhaid bod nhw wedyn o, o fewn dau ddydd yn yn, yn reportio'r ffaith na i'r plis lleol. Ond bys ni'n dweud sy'n sy, sy, sy nhw'n gwybod bod defer yn, yn cael ei cwrso hefo, hefo cwn, bod nhw'n reportio hwnna i'r heddlu yn, yn lle cynta. Um, a wedyn bod yna digwyddiadau eraill, wel, o, o leia bydd y reco gyda'r heddlu i dangos i'r pobl sy'n berchen y cwn bod yna problem wedi bod cyn, cyn bod yn, yn cael ei seithi. Gadewch i ni edrych ar ochr y cerddwyr, ta beth ydy cyfrifoldebau nhw? Wel y cyfrodeb y, y perchennog cŵn neu pobl sy'n edrych ar ôl y cŵn yw edrych ar ôl y cŵn, really. um, wel, i wneud siŵr bod nhw ar lid, bod um, diogelwch y kennels yn iawn, bod ffili um, dianc dros nos a beth fel yna. Dwi'n y dydd mae yna, ma yna gosb o lan, lan i mil o bunnau i, i rhywun sydd ddim yn edrych ar ôl i cŵn yn iawn a bod, na, bod y cŵn wedyn yn Mae'n cwrs o uh, defed neu unrhyw livestock, really. Mae'n gyfrifoldeb gyda cwn, maen nhw'n gallu fod yn gas. Os mae yna cwn yn wacen trwy'r dre, byddwch chi'n cael y ci yn rhydd a plant y lle, byddwch chi'n cadw ar lid. So, yr un neges eisiau mas, mas yn cefn gwlad hefyd.